Hm, wou bleifs de, Fonsi? Komm elo Kaffi drénken! Nö, ech ginn elo op e Brunch. Brunch?
Mueres a mëttes iessen zesummen, an dat mat mengem neien Dammeclub. En Dammeclub? Dat wor dem Bell seng Iddi. Hatt hat en Dammeclub an der Stad, an elo wëll et och een hei am Bësch. Oh, da waart, ech stoe mech séier un, an da kommen ech mat an däin Dammeclub. Ma nee, dat geet net, Fox. An engem Dammeclub däerfen nëmmen Dammen eran, d'Bell, d'Melusina an ech, an de Bingo, mee deen ass eng Ausnam. A wat maacht der do? Keng Anung, Saachen déi Dammen eben esou maachen. Bis de Mëtteg! Waart!

Salut meng léif Maischen, ass dat hei den Dammeclub? Mir sinn zwou fei Madammen aus der Stad a mir hunn héieren, datt et hei en Dammeclub gëtt a mir wollte mol Moie so kommen. Wierklech?
Ewell léif, da kommt erop. Mir drënke grad Kaffi.
Oh, wat dat gutt richt! Oh, et richt dech sou! Loosst Iech et schmaachen. Villmools Merci! Oh, Ären Hutt gefält mir richteg gutt. Ass dat elo Moud an der Stad? Jo, jo.
A wéi maacht Dir dat, dass Är Hoer sou schéi blénken? Ech gi mech zéng Mol den Dag an de Bulli zappen. En Trick vu menger Bomi, ass och gutt géint d'Fléi. Pardon. Ähm, vu wou kommt Dir Chamé hier? Aus enger ganz moderner Dammestad. Jo.
Um Ass déi Stad net zoufälleg de Bësch? Kayl an du Fox, wat erlaabt dir zwee iech hei? Dat hei ass en Dameclub, ech wëll iech ni méi hei gesinn! Raus! Erwëscht!
Dommen Dammeclub!
Hä? Ech weess, wat mer maan, Kyle! Firwat ass dat mer net éischter agefall? Mir grënnen eisen eegene Club!
Nee, nee, nee, nee, wäert, ech weess, e Verkafsclub. Jidderee bréngt eppes mat an da verkafe mer et. Oder mir man e Nuetsclub, hm?
Gëtt et dann an deem Nuetsclub och eppes z'iessen? Ähm, nee, awer eppes Guddes ze drénken. Ma wéi wier et da mat engem Iessclub, hm?
Scha Fox, fir z'iessen brauchs du sécher kee Club.

Ja! Ech hu gewonnen! Elo gitt dir alleguer Béiser wéi ech! Ah sou!
Ma da kuck emol gutt! Véier Stëmme fir den Iessclub! Awer, ma nee, dat ass net fair! Oh, da maan ech net mat! Ma wann dir alleguerten esou spillverdierwer sidd, Da grënnen ech mäin eegene Club. Zwee, dräi, véier, fënnef. Zwee, dräi, véier, fënnef. Jo, jo, sou. E voilà, schéiriicht. Jo, perfekt.
Esou, Bingo, aus der Gruppe vun de Bijouen hues du de Rank. De Fox an de Kay hu wierklech keng Manéieren. Et ass furchtbar, oder Fonsi? Fonsi! Hä?
Jo? Kënne mer duerno epis erausgoen, wann ech glift? Jo? Nee.
Als éischt bitze mer e bëssi, dann drénke mer Téi, puderen eis schéin an duerno kënne mer vläicht e bësse trëppele goen.

Geet net, och nee. Da wart, ëh.
Wéi kann ee sech nëmmen esou behuelen? An déi Wierder, déi se benotzen, dat ass dach schlëmm, gell? Au!
Äisbierkack! Bingo! Oh, deet mer leed.
Melusina, dat do geet guer net an engem Dameclub.
An der Rei. Fäerdeg? Ok, da weis emol. Oh, kuckt emol dee wonnerbaren Kuch! Oh!
Mä nee, Fonsi, wat méchs du denn do? Du hues jo guer keen Talent!
Du hues Recht, Bell. Da passen ech eben net an en Dammeclub. Also, dat do brauch ech mer wierklech net gefalen ze loossen. Keen Talent, dat huet se jo net méi all. Moie Fox! Wat méchs de da mat deem ganzen Iessen hei? Dat ass fir mäi Niesclub, mee et mécht kee mat. Däin Iessen huet hinnen dach bis elo ëmmer gutt geschmaacht. Si hunn alleguer hiren eegene Club. D'Eileen huet den Nuetsclub, de Sven huet e Verkafsclub, am Zhang sengem Club gitt der gestiicht an de Kyle huet e Sportsclub gegrënnt. Alleng ass e Club einfach net flott. Ouni een dee matmécht ass et jo och kee Club. An engem Club muss een ëmmer zu méi sinn. Dat heescht awer net, datt et dann ëmmer flott ass. Deen Dammeclub wor esou langweileg.
En Nuetsclub ouni Iessen ass Guer net sou flott. Vläicht ass en Iessclub ouni Gedrénks jo och net sou flott. Dofir wollt ech froen. Ma natierlech, Eileen! Komm eran an iess mat!
Salut! Alleng Fiederball spille mecht esou hongereg! Hei, kuck mol wat ech fonnt hunn! Ech maachen, ech maachen de Club zou!
Sven, komm huel d'Bidden!
En Dameclub am Bësch, e wat un, ech mach nëmmen dobäi geduecht, de Wunnechten hei si wierklech e bëssen anescht. Hei am Bësch si mer eben net esou gär a Cluben. Dach, dat si mer, dat hei ass jo och e Club, e Frëndschaftsclub.